To kiting'e e duondi ang'o moting'i? Ah, nada makare. In kare? Eh? eh, idwara oko kare. Ing'e ni nyaka nwadhaw juma mokalo to pura chich mana kodi. Ah, ah. Eh. Mago wiya nosebedo godo. Ne kaka nya ndisi nyar ma. Ah, ndisa owada. Ah? Kaka osiepego okonyo. Okweyo.
Kinyiso ng'ato ni madera achiel magonye kudi ka be giyie. Ogiyie. Ah?
Anagoero kamano wadi ndisaga maber. Eh. Mm. Ai, jasaluni konyo ok ochandi. Ah, dong eh. kaka ne nyisa ni style mi dwaro cha. Eh. Ema dhi tapimo ne to keto na keto. Eh. eh. Koso koro ukuo dha saluni ng'eni mon gi kuotho ma kata chuo yuri ti maber. Ah, ah. Nyaka ibol weche moko. Ah ah. Eh.
Kuno wacho ni. Eh.
Koso bin ji chandi gi wini ka gi chandi gi lie kor gwen tanyalo gonye. Ji nyaka li, donge ni gima ber ema nyaka dhano. I dhano wuoro. Ah, dhano wuoro. Kikalo tineno ka ng'ato pod nyise cha dik pod oloko ng'eyo. Lokore badich mi wach man to ng'ani dwa ira. Eh, eh kori winjo. Eh. Nyocho nego be nadhi nyuol. To eh. chiembi chiembi mitedo atna dhi maber. Eh? Ah, chiemo dhi maber go chiegi. Ko chiegi. Mm.
Nyocho nego be nadhi nyuol. Oh. To dhiang' mocho nego be nadhi nyuol, miyo kumicho kwalka. To koro wadhi timo nang'o? Ha? Ah? Watimo nang'o? Ah ah, kanyo koro gole pachi chiem taloso ni wiyi ka mama go simo ting'ado. Ah ah, mano Hmm. wadhi bet ja- jamkoro. Mukora nade? Mukora na tani mwadak kodi. Kuong ilos odi mokwongo. Osaloso, dong kata inbi nenoga kaka loso ot yawa. Eh. Eh. Ne ane ot masana dwa nagerni. Eh. Sani ka ka jakuo biro ka, donge igolo agola kata kida chiel igoye. Adwa ni ket na oda ni maber ma Eh. nyaka dhoot mana siemo ni cha. Eh. Ema dwaro ni. Adhi loso ni, Idhi lo. adhi loso ni. Onge wach. Koro gimitim, Lakini Wach nyombo no.
Eh. Be tema nena watime piyo piyo. ka chiemo noseikore to nyar mara gini ne agoye penda, iya ni nono. Iti beri kacha chande mondo ang'inyi gimoro. Eh? Abed ka. Erokamano.
Hey. Iwe mana ni iwe ni pod nie duka. Dhako dum duka. Dhako dum duka. Dum duka jowadwa. Bedo gi dhako ma dum duka tich matek pesa ni mokwongo madhi adhi e wich kende. To wiye miloso bi ndalo ma pod Ndalo ma pod otin wiyego notho siling' ma wich rachar kuome wan matinde alosone. Eh. Eh.
Pak ti pak andi. Eh. Ibiro. Oh, eh, abiro. Eh, kita kita ka.
Oh. Ikelo. Akelo.
Eh. Eh, adwa. Ah, ok mae momiyo. Eh. Mondo eka koro iyud teko minyalo dhi godo e tich. Mae momiyo nariembo chiega maduong'. Kech ang'e ni jalosaga. Macha to nokia iyi. Ha? Ing'e ni dhako kong'eyi.
Sani achwe ma kanya dhi e barasa. Tawinjo ka mon moko wach ni no will chief. Ai, Awiye no will chief. dapenji. Eh, Akel koma meth go bathi ka koso. dong' nyaka ikel iwacho gima onego itim. Haya. Eh. To koro in chaka. Michenda ni to gine ne gine we michele kisekele mbele ni in koro we. Oh. In koro in koro dogi. Wagen mara.
Eh. Eh. Ai, Wich oket aloso ma juma ka juma aluf aboro, juma ka juma aluf aboro. To ndalo mane ndala gi to jwang' wiye ma kata ng'at tere saloon no. Wich ojwang' kuome malich to sani koro ne pesa na madhi. Ni embe pod owacho ni jomoko lokore ng'iye.
Ya.
Eh, ok awuo marach an bende. Eh. Kik iketh dhogi ahinya. Ah, ah, ok awuo mana.
Ing'eni aparo mana ndalo ma ojowi koro gamani Eh, ma koro itudowa kodi. eh. Eh. Ah, we wadwa An chiemo be kodi nyako ka. ndi nyar mara. Eh. Obadho jomiluma. Ah, mago to bro ng'icha ng'icha. Eh.
Jok ma wang' iriwni ma kata Kiyudo jadolo ma pache lal kaka jadolo ng'ane gini, Kalisto gini. Wachop buti ka mondo. Wang'o yalo vas achiel to moko kia nolal ne ni ni moko dhi umany e buk dano ndiko ni. Network dhi ne. I network lal ne.
Eh. Ee.
Amago to wewe network lale. Dong' an ka giseng'iyo moromo gi taduogo mana iri kosiego. But ing'e ni tama kata warruok pare. Ah. Andi koro wara. Tata miyo. To kit kake jaber.
Eh. Ai. Kiwaro rito koro ang'o ma Ka waro na wang'ago ng'ato gi rungu nade? Nikech ng'ama owar koro eh. kata kwajo ni ok iting'. Ok iting'. Eh, nikech ko Yesu ema riti. Ah, ah Yesu koseromo. Eh. Ah, warruok no bebera bera. Wayudo mana warruok. Eh, koro iwacho na warra.
Eh, Mano ok ng'ato kawi nyalo ni wuonda. Alos ni pudding miero cha. Bachaka ose go wiye. Chaki os go wiye ke dhieti. Ai.
An kaka nyocha se kawi ni. Mm. Gima dimi achaka kendi mana ka tho moro dikawi. Hey. To bang'e ni dwechegi hey. Eh. higni ma sani waloko ni hey. Eh. tho kwong nego ga mon mariche gweng' te ma such gi richo kore ko manyo mon malando kore ko eh. manyo mon ma beto chwere mong'inyore hey. mondo mi tho wati wati yo
amethi hey. koro hey.
an adwaro nyathi Oh. Iwasedaa kodi ka dweche abich nyathi pok aneno. Wada nikech sama iwuok idhi tich, Ee. ana ana kenda e dier dalana kae. Kata ng'ama iwuok. Onego walam Nyasaye mondo omiwa nyathi. Nyathi to onego Ee, wabed godo. kendo nadwa ni kwa nyuolo nyathi Mm. to bed nyathi morik nyiso ni inyuole to inyuole gi kube Hey. bed nyathi mabiro omonwa pi ka ma onge yweyo Tapenji. Idwa ni wanyuol kijana koso Ah, dwaro dwa nyathi ma wuoyi. Nyathi ma wuoyi. Eh, donge ang'isi ni nyuole gi kube. Ah, waket ne Nyasaye. Dala wakae. Mano to koro ng'awe. Iwinjo. Eh.
Weri gi joweri go mago kadho kuchuchu ka chief dorawe gi wendege manono. Eh. Iwinjo. Eh. An gi madwaro sani. Chief.
Eh, ah, ruoth. jayalo aneno ka agolo gudu yawa gola golo gudu eh jayalo ingeni en ngamo wago mabor oh eh, mi ako mora chuora eh we achuora jo kama aneno ka ah ipimo na sian gi gine da da bed na ok wan mwaru waki aja gi bed bata ku aja tich ruoth gi wangi para moro mogajore jaduong dhako chung' ni thuth se biro nachuola bedi bedi chifu achuola bathika an wang' mamorore ok adwar kiyalo to yal wach nyasaye moriere Chief Biblos mar Nyasaye wacho niya, kidonjo od wadu to iyudo ka wadu timo gimoro makare. Limne. Mad chaya e weche manono motamo go ji donjo e polo iwang'o ji gi nyinge. Iwinjo. Ere kaka onyalo biro ka mibete, kom mibete mochako biro dwa nobedi. Chief Chief iwinjo.
Aonge gi paro moro marach. Akelo mana weche moko ma Ai we pimo wiya wuoyi.
Sirkal no akelo mana weche moko ma bende Mae kaka chiga ma le- leo nida nodhi. Iwe na kia. Koro ichako lidho ka nyiwinjo na kendo jaber. Eh. Ii. Ineno ko olo wiye ito chiegi otami tere saloon. Akelo mana weche.
Abiro yie kodi. Wach mane mikelo? Ok akelo mana weche mag polo. Juma manyien wan gi wan gi luorwa. Ema penje yudo kwa tho wadak e polo. Ah, ah. Kikelo weche polo kia jo modak e polo kute. Ori mondo wawinj gima jalo. Nyapolo wawacho niya.
Eh. Juma manyien wan gi lemo eh, luorruok. Eh. Miluongo ni jumb lemo cha. Moro miwuotho ute madongo koda matindo. Mm. Koro agombo mondo mi apenju kan bunyalo yie mondo rwak jodolo mondo wadonje odu. Ne, chung' idhi kuma idhiye. Ibiro Ah, ah, ketho to na dhako. ginene.
Chiemo Ibiro nie ketho na mesa dhako. yawa. Owe kaka. Kik ichandri mama an man makare. Ah, ah, yawa. Ah, ne cheche ji orome omadhe kor gweng' mana kuko biro kani kuko madho cha. Koko Chief yawa. apenjo ni adok edwok adwoka Wa- unyalo yie mondo mi ne juma manyien wabi walem e odu. Joma nyien manade amba lemo kudu.
Uluoro gweng'. Eh, ok uluor gweng' maduong' marito kani ok uluor. Eh, Oda eh. kae ma nyaka biye. Aye, go lweti chiemo no. Anan makare.
Mana ute matindo koda madongo chief ah. unyalo yie mondo donj ka. Ah, gima wacho ni jadolo, apa ni rwenyo kuma ne dhiye. Maka sirikal irodhe ji ka ok yale Yesu. Wach Nyasaye mi rwaki jadolo. Ah, warwak wach Nyasaye, ato warwaki. Wa anyalo biro mama. Ilama na ka.
Ogombo warruok malich. Ibi ilam ne. Chief Bose wari.
Ne, awacho ni chung' malo idhi kumi. Wagoyo ni yero kamano Jehova Nyasachwa. Ineno ka chief chunye tek kendo wachni ok idwaro noje chunye. Ne, sawera.
Ko- Ka lemo rwenyi ti ai dalana ka. Ani we otiek lemo. Kanyo poka kendo dak nyobie ka, ma pimo wi. Aya, we otiek lemo. Ii, Ma pimo To wi. koro ikuodo ni Nyasaye ma jadolo kamano. Nyasaye mad gwedhi. Jadolo ya kik idhi marach. Ok adhi marach mama, ang'eno ni Lakini an arwako choko.
Ero Erokamano. Eh. Ang'o Nyasaye mimule iyi kata kilamo? Yesu odak e iyi. Nyasaye biro gwedhi mama.
Erokamano. Ibiro nyuolo nyithindo apar gauchiel ageo. Erokamano. Nyasaye biro gwedhi.
Amen. En anguro monyuol apar gauchiel. In jachie. Mage nawacho ni gini jamiluma. Ah, ah, yawi, Iwuoro- in jagoro, Ah, min ot jagoro. iwinjo, iwinjo. Eh, to ma tang'o ma ka I- iyi. Iwinjo kumodonjo Eh. ni ibiro nyuol nyithindo apar gauchiel. en bodwa nyuol dala ka ah, ah. magi jolemo mokethore nyocha olaw molutore e nyando an madhi akony oh. iwena kia in ok ok ibiro ka ogol gi ng'wech but ka ng'ane ka yaye mana tie nyando ka but but ka nyasuna ka to mano ng'wech koka nyando nopong' kogore ni ikawira wira makoro teri eh. koti nene makoro lewo gima loke maywago kwaje kowuok e ina kare mana matimbege riyo Omiyo jadolono ji ainago ok adwar ka ni kibirimbi lemo kodgi wach ang'o miwacho kodgi osewari koso in jaod chief Ii. ae tugo manono ae tugo manono ka ng'ato osemadho chache e gweng'ni ma kata ka nyocha opimo osiptal en remo onge go chaye mantie ema ringe lechene
Methi, methi, ora jaoda methi. To mano, mago mipango idhi godo tich. Ei, magi to nitie cases ma jomoko nyo odonjo ka. Nitie jal moro ywak ku ni koket chiemo e mesa to sama tin jawanya odonjo. Eh. Koro adaliwo jawanya na biago rungu ma kata kasim. Eh, to ng'ato ng'ato wuoyo oko. Chief.
Mano ng'a?
Ma an chief.
Hey.
Hey.
Hey. Alelele intie chief. Yantie. Hey. Ambari kwa kaloka. Hey. Kakona biara. Game game game ne ambaje. Ayudo kale ule mesa chief. Eh, we odada no gem kikombe Eh. gine ne ogoni e iye. Ok rach chief, aneno ka be jawer Eh. ni oriti dhi maber. Wambe wadwa ni a we pako, ipako ino kipak chiegi. Yae. Ayo yuma moko manono bwana. Aneno ka olosni gimoro In ka maber. chae mokeli to wach ni jado chief ol na chae. Ori ko akalo to apo ka apo ka winjo duondi kora kona raha mosi. Ng'a osiepa ma wan ga najua pile ni Eh acha. koro eri biro mosa mad chae. Eh. Dandu yaw malachu chalo tinga mag Ford ma nya chamo mo. Yaani yori mo Yeah. sama wendo odonjo to kik igo koko malich ka. Yawa chief.
Hey. We- Koro. wendo Yito ka ng'ata ng'ata ma dhawo ne tidok. Chief. Ii.
Chief. idhawa ahinya.
Aneno kabe.
Tu. Ni dala naka ok dichiem gi kwe Ah, idhawa nyathi mino. ahinya. Ha?
Nya su bai lo se ma eh. Oh. Na Koro be.
winde to sing ino lose makata nyaka ni chai bi ka puka pa. Pok iwacho. Apenji chief. to Ya wanya ngamo taro re.
Ma in mo siepe pile ni ya chief ya dong. An osiep e chiemo koso wan osiep ni warado e koriyo. Ah, ah. Ka nyoche ne nodonj ne wuodi ka nopudho muok joka jo- jokondeng. Dong an madhi mayalo kes kanyo An milogu. nyithinda ok pudho mok ng'ato Metha, chief. metha, metha lakini.
Nyithinda pok opudho mok ng'ato. To in in owuon kidhi tero chi joka ma- mang'ong'o mwalo yo kasiru.

Simo moro ywakna ka. Kendo. Hey, Mm. to simo ka ywak nyoke dhi maki, wan ma simo ywak no. Simo ywakna. Dong' na wacho.
Yawa, to kara otimore nade ni? Gigi nigi jochiende.
Eh, To koro mano to- Mokwongo min- mineno koro biro kani.
Mm. Beta. Iwi- Iwinja. Halo? Network to be right. To chiemo ng'eny ka chief ka dhako ma- okendo dhako to pod onge kata ma nyathi. Ok waluong yawuonda mondo wacham go chiemo go. Hello. Nyambita, bi bi uru ka oriwo gini ubi uyuda ka chief ka sani sani chokruok moro ni ka ubi ane. Uyuda ka a uyuda ka chief ka. Bi abi uru sani sani. Eh. Reta reta uru sani sani ka ka nyithindo go ibigo sani sani uyuda ka chief ka. Ana ana ka chief ka. Eh.
Eh, jaduong' ambaye. Eh, chief. Imako simu. Ah, mako simu. Jatendi mone dwari.
Jatenda mone dwara ati bana chief. Eh. Eh. Eh, aneno ka koro budho mage. Eh, mikoni. To simu kata kigo kigo aga butu akaya wuod ma. Ah ah. Simu beti badruogo. Ah ah. Eh. Yeni ndie simbe moko. Eh. Manyaki mak mana mabor. Ah. Eh.
Ayie. Ah, kaka wan jogi ne madongo do. Yeni wan osiep sirkal to ah, jok madil go ko kabe jok madongo do. Eh. Eh. Kori winjo. Awinji.
Dalana ka bede thuolo. Eh. Iwinja maber. Awinji chi. Ang'e ni chiemo to wuotho kodi. Dalana ka onge dhako ma pok nichamo chiembe. Ma wuok ma dhi tisesieko odi ka. Ma dhi ma wuok sesieko odi ka. Chief ang'a mosiepi to kabiro moso mejo manyi biro goni be ok ane karachi achi. Ah, ma ok yuori. Winjo. Chief inyalo kweda koro. Ema wacho.
Eh. In kacha ema okeli oseolni. Methi, methi, in mad chai kitna bi aye aye luti bona nineno kwa chamo liet liet bro wangi nineno kwa chamo gima luti dwa bedo mabor bona uro ye aye we mondi we mondi mag liet ngao sie pa ya ija wanya kibiro ka imbi control wakuwan mune kubeni wa control mune mu control lakini mesa medi chai medi awacho ni chai mumi hey. Eh. kidonjo ka ngato kongisi ni chai to chai no onge wachi gimomiyo waumo gigo wane mwang'eyo hey, to. Hey.
Winj.
Michele mathin nikech ak iele mbele gi gi lwedo machalo Chief, dog- lew komeko ma- ma chodo ni We- ang'o. we- Jasunga. we ang' nwapog- Mara sunga Doga seya company. kanyo. ang' kidie. nwa- ang' nwapogni. Pod Dog- liet, kata To Liet. simo no iwach ni en ang'o? En Ah, your pet. simu no.
Chief, Eh. eh, wuod joka ng'ane mane wa kes chandwa Wuod joka Ochola Kambuor. Wuod joka Ochola Kambuor ni. Eh. Eh, nitie puodho moro nodwa nodesi Oh. to nodwa nabed na janeno. Eh. Koro aparo ni wa ka bang' ma Eh. to wadhi aka wadhi adhiya. Oh, okay, sen case. Eh, en case, en Mano case. kayudo gimoro Eh. kendo da. Yaani- Mano tich odonjo. Kare jawanya maber. Yaani hayo koro go- go- go- ji- Ah ah, Ah, amechele mama to madho chai wuoyi. mwan. Eh, In ma chai kitieko chai. tiluyo. Chief Mai Tama. Mano tich minyalo timo ka. Koro iwacho ni puodho kelo weche kanyo. Eh, puodho kelo weche kanyo.
Eh. Mm.
Koro wach puodho ni machendo. Wach puodho ni chendo.
Eh. Eh. Monego be ni koro kwatieko madho chai ni. Eh. To wari ariya kes no moriere. Wari ariya kes no moriere.
Eh. eh. Koro anyalo ndiko kusawe awe amondi. Ah, wawa mondi adhi nyisi. Okoro bugni wanya adhi go ka ngire to koro wandika ndika gi kucho. Oh. Eh. Kare kamano.
methurwa mondo Ero kik kamano ang' si- sa in ine. osiepa ma kesesailagi em wachamo. Ee, mage Eh. mwachamo ko sama gibiro kamano. Eh, To wachamogi. eh. In ing'e na heri nikech irabora kawuono. Ah, Ba dong ing'eyo ng'ama ne rabora Eh. gweng' ka ne owuoyo ne ng'a. Winjo Eh. anena jomoko wuoyo oko.
Eh chief nitie.
Chief nitie manade.
Eh

Ema wacho ni ma odan ma pange ji. Ang'o mudwa timo? Ukelo gi osiptal, ka bo osiptal. Nyathini dende lit obed gi ka. Ba dong wasebiro. Magi tanga adie.
Nyasuba gine ne nyasuba. Ok igine na giyude okombe moko.
Iwinjo na wacho ni janeku. Ma emi igone simu. Ah.

Ibiro wanyi ng'ama duong' chaki sombo nyithindo kendo. Ah, i bwana. Baba yie kodi, yie kodi.
I ng'ama duong'. Wasego kata chae monego abil gi jaduong' kata usom apenji ka en modonjo ka sani yeah. dong' apano biro ka sani mwaolo ne chae ma biuru kucho eh, kata chae monego jaoda bil
eh, kar oleng'o nodhi go simu kare mana nyithindo lori achie eh. ya moko satan nitie jowadwa in tich matek machuo tiyo ni ok idwa tiyo na mbaja mbaja Yawa kare owuondre nogo sika. Iye to tut mano kam na gine ne mipira matinga machien e moroke iye. Yawa. Nyimbi chano go iwo mana tel matin. Ai. Lwete kende boyo miwe ni komeko mar jo mara suka kampa. Eh, Machodho niya. Ai, to kare mana wach matek kama. Ni chiemb ng'ato ichako e goye eh, siku. Moko chalo nade? Nyisa tok niga chieme tiyo tanda ichamo ka jowanya gi. Ah, ah. Adanye ni mada gima dala machielo maketo ge. Yawa. Pod ng'ato biro ting'o na nyithindo gunde aboro. Ei. Nyathi moro kiende king'iyo king'iyo ang'iya wiye rom gi mesani. Kuri pani chiemo rodhi njako na. Ka nyisi ga donjo ga tiyo tanda kacha tichiemo kisetieko tiwuok. Mbajo gin gin gi jochiemo.
Koro ne.
Chai cha kia gimadho kia moro timo. Ni asa ni en mokwongo chung' ne mino de kom ni ane ni we ne mama no bedi ka. Yeah. Nyithindo ting'o mi weno chomo klinik odhi. o- To o- nyithindo kamage te. Iweno chomo Russia.
Nyithindo kamage te. Maka- Ingo ni o- oyawo football. club. Malaria moro nogoye kotin ma dhoge obamo jaduong' ambajo miwinjono. Eh. Ema oketho wiye. Ato kendo koro oa e chunya. Wiyi okethore biro gi chiemo e udi. Oa e chunya pare. Dhako marang'ongo ma pache ler be a e puodho kaka obiro kotar komwom. Ogango nyithindo dabal. Eh. Kik Ok idhi odiochieng'. kik idhi tich ka chunya. Ah, dhi ot, dhi ot, dhi dhi luok sendego. Eh. Asewacho ni chiemo mikelaga e laro ni chwanya. Eh, awinjo. Mae kachako momiyo mogo achiel.
kadwaro igoro goro achiel ma pan dicham juma ok nyal cham. Ni chunyi ler, chunyi ler, rwak jadolo nyaka marabora ni ni ni narwako ni ma, ma- ni ma chief ma- ni, ni we wuo marach ne ji jadolo king'iyo to rabora ka kireni migero go gorofa Nairobi koko biro ka gi Yeso Park Yeso Park ming'ado gi malo mag chamo chiemb ji pok naneno jawanya ma kogo igone karibu to embe iye go ibuya tich matek ok odwar nobiro na ka nibura kia obiro nade puodho moro wang' ni jawanya mochako biro ka agota ike tok ot jogweng' ubiro manyi kata dweche ariyo kumilale chiegi nomanyi wang' ni okiduogo ka nambajo ambajo ago ma ik kenda chiega makunyo buru adwa na kora wang' nada deal gi jowanya olonon location kadwa deal gi jowanya accordingly kabiwegi nyaka neg jowanya te Ii. Tugo manono ok adwar, mag dwaro chiemo e kor gweng'. An chief ma ji miya miya ka yalo bura ni ng'ato biro na kaka gima amba doyo ga kod. Sama gimaka mali be ginena.